Piki mai, kake mai ki te kupu o te uru e mihi nei, tēnā koutou katoa. Kei te kāhui tapu e koro mā e kui mai i te pō. Aere atu rā koutou, piri atu rā ki te ā uru o Ranginui, ui taʻi atu ki te uinga o Matariki. Araina mai rā mātou ā koutou mokopuna i roto i ngā waka whiu o te wā. Kai te Unga Ora tēnei tātou e piri tata ana i tēnei wā ūkirikiri, e whakaaro nui ana ki ngā apori uri noa i te motu e rongo ana i ngā au kino o te wā. Ko te uripari tēnā, ko te waipuke tēnā, ko te rū whenua tēnā. kia mau, kia ita, pupurutia ki ngā tikanga a ko Ima, a ko Roma. Mauri ora ki a tātou katoa. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei me ngā uinga pūrongo o te wiki. Anā, e te iti, ka tōtika atu ki te pūrongo tuatahi i puta i te wiki nei, arā, mō ngā Masters Games. Kia ū mai rā, kei a Eruera Rerekura te pūrongo nei.
Te āhua nei ko Wanganui te pokapū mō ngā ākinakina mō te o ngā tai pā ake. Mō tēnei uri o te awa o Wanganui, e kaupapa tē taea te karo. Well, when I found out it was in, in Wanganui, that's, that's what inspired me. You know? um, I always wanted to come over here and play and to

Hei tā Heather Cox, kei Te Wai Whakaaro a ia kia piki ake te kounga i a te tau tū ai ngā Masters Games ki Wanganui nei. I guess one thing is like this is my first time running the Masters Games in Wanganui and we've introduced a lot of new things to kind of elevate the experience for people um, and but we've got a pretty good model or framework right here so it's about for me looking at those things that we wanted to do

Tū ai anō ngā Masters Games ki Wanganui nei ei te tau 2025. Iriwere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Ka tēnā koe e uru. Oti anō rā tēnā koutou e ngā kaitākaro, e ngā kaiāwhai i tēnei kaupapa ākinakina o ngā Masters Games, ā, e kaupapa waka pakari i te tinana, e kaupapa waka korikori, waka piki i ora, waka uiui tangata, ana, e rongo oki ana ko tēnei kaupapa tētihi ua ōna, ko te waka oki atu i te tangata ki tōna anō ūkaipō, nō reira, e mihi kau atu ana ki a koutou. Kua roa tēnei kaupapa e whakaaeretia ana nō te tau 1989, ana, kua kitea ku āta tuku mai tēnei nā kaupapa, te māoki o ngā momo ākinakina e tākoro i ana, te tokomāoki o ngā tāngata, ana, kei te piki tonu tērā kaute tāngata. Nō reira, ki a koutou e ngā kaiwhakaāere o tēnei nā, ngā Masters Games, kei te mihi kawatū ki a koutou. I tēnei wā i te iwi e ka uri te aro ki te ao o te kapa aka. Kāre e roa ka tū ake ko Te Matatini Erenga Waka Erenga Tāngata. I tēnei wā kei te aro atu ki tēnei kapa nō roto mai o Rangitāne ana ko te tini o Rēua. Kia ū tonu mai rā.
Ko te kapa haka o te tini o Rehua i ahu mai ana i te rohe o Rangitāne. I tīmata te kapa nei i te tau 2017. I te tau 2019, i tū te kapa mō te wā tuatahi ki te Matatini ki te Ao i Te Whanganui-ā-Tara. I tīmata mai tēnei kapa i te tau 2017, ā, ka toko ake te whakaaro i ētahi o mātou i tō mātou Ā, puta i te kapa o Kairanga. Ā, kia toko ake he kapa anō, ā, hei, hei whāngai tonu i tō mātou rohe. Pērā tonu te arohanui ki tō mātou rohe. Ā, nō reira, i whakahuihuia ētahi hoa, ā, ka whakaarotia ake, hā, ā, ki whea mātou tīmata ai. Mea kāre i mōhio, ā, mea rawa ake ka whakaaro ake au a te rā pea me hoki au ki te kāinga. Nō reira ka tōia mai te kaupapa ki konei, ā, ki Parewahawaha, ā, ka whakaaro ake ki tētahi ingoa hei whai, ā, hei, hei whakakōrero pea i a mātou. Nō reira, ā, i taua wā, nē, he, he, i te mea he pēnā, he kapa nohinohi mātou, Ehara i te mea he wheako nui tēnei kapa, ā, nō reira i whakaaro ake, ā, ā, he roa tonu te ara, ā, ki a mātou, hei whai mā mātou, nō reira i whakaaro ake, ā, tēnā, me, me titiro pea ki, ki whea, ka titiro ake ki te rangi, ā, ka whakaaro, arā, arā pea he ingoa mā mātou, te tini o Rehua. Ko Pita Savage rāua ko tōna hoa wahine a Niko Maruera ngā kaiako o te kapa nei. Kua tonoa e rāua ki ngā ringa āwhina o ngā kaihaka hei ohu whakahaere i te kapa. Ehara i te mea kua waia haere ngā ngā kaihaka katoa ki ngā mahi a Tāne Rore, a Hine Rēhia, engari anō kei roto rā ētahi pakeke. Me kī rā, ā, ko tētahi o ngā whāinga i tēnei wā kia akiaki i ā tātou tamariki, mokopuna, taiohi rānei, kia waia haere rātou ki ēnei momo mahi. Ko taku tūranga i te ohu whakahaere ko te kai meneti, ehara i te mea he whakahirahira rawa, engari anō. Āe, he taonga tonu. Nā, kua nui ngā kōrero mō. Te āhuatanga o te waipuke i Tāmaki Makaurau, Makaurau, ā, mēnā rānei kua waipuketia tō mātou mō tērā, otirā te, āe, ngā āhuatanga katoa o te wāhi rā, ā, koirā tētahi o ngā āmaimai i tēnei wā. Ka noho ko te reo Māori me ōna tikanga ētahi o ngā uara e hāpaingia ana e ngā kaiako me ngā kaihaka katoa ki runga i te atamira, o waho atu i te atamira anō hoki. Ae, te whare o Te Tini o Rehua, he whare hou, ā, i pupū ake i roto i te hiahia i a Pita rāua ko Niko, ēnei te puta i tā rāua kapa, ā, kia hoki mai ki te kāinga. Hei, ko te kāinga tēnei o, ā, o Pita, otirā te iwi o Ngāti Raukawa, Ngāti Parewahawaha. Ehara i te mea he rōpū ā-iwi tēnei, he rōpū whānau kē. Nē, ko te whānau te hāpai o me kī o tēnei rōpū. Ki au nei, ko te whakawhanaungatanga o te rōpū, kia mōhio ai tātou ko wai tātou, ā, engari anō hoki tērā pea ko, ko, ngā, ko ngā mahi kāinga o ia, o ia ki roto i te rōpū hoki. Ā, koinā ōku whakaaro. Ko te hunga rangatahi ngā rangatira o te āpōpō. Ka tū tahi a Pita me tana tamaiti mō te wā tuatahi ki runga i te atāmira o Te Matatini. He mea hou
te tū tahi atu ki taku tama, kua roa au e wawata ana ka eke tēnei wā. Ahakoa tokorima tonu ngā tamariki, e tokowhā anō ka whai atu. ā, he, he, he tino koanga ngākau te tū, e mōhio tonu ana te, te matua, ā, he aha ngā āhuatanga, ā, he aha ērā kare ā-roto, ā, kāre i kō atu, mōku ake. Ka tū a Te Tini o Rehua ki te papa whakatūwaewae o Te Matatini, a te hauwhā i te waru karaka o te ata, hei te Rāmere te rā 24 o Pēpuere, te mehemi te reo o te uru.
Tēnā koe e te Mahiemi me tēnā pūrongo. E mihi kau atu ana ki a koutou e te tini o Reua. Tēnei tā koutou tū tuarua ki te matatini. Nō runga i ngā auatanga o te mate karauna kua roa tātou e tatari ana kia tū anō tēnei kaupapa, kia tū anō ō tātou waewae ki te papatū ngāwaiwai o Te Matatini. I whakatūria mai tā koutou nā kapa i te tau 2018, anā, kua tae ki te wā me kite anō te ao i ō koutou painga. Ehara i te mea kua roa koutou, tēnei kapa tonu e akaaka ana i runga i te papa tūngāwaewae, engari ko ō koutou wheako nō roto i kapa kē atu, ko ngā wheako o ō koutou mātua tūpuna ka tīkina atu, ka kawea mai ka whakatinana ia i roto i tā koutou tū. Nō reira, kei te tini o Reua, tēnei te mi i kau atu ki a koutou. E tū e te tū a Tānerore, e aka i te aka a Tānerore, ka kite atu i tā koutou tū a tērā wiki. Kāti e te iwi i tēnei wā, kei te ao kapa aka tonu tātou, hoi anō e aro atu ana ki tēnei kapa e tata ana ki te maunga o Taranaki, ana, ko ngā purapura o Te Tai Auāuru, kei a Pāparauru te pūrongo nei.
Ku rarau a Mumu Kapiera ki raro. Ku āei ngā kapa ako o te motu te aere ake ki Te Matatini. Ko ngā kōrero, ko ngā wakaritenga mo te kapa aka o Taranaki a ngā purapura o te Tai Auāuru te aere ake nei. Nō te tōnuitanga o te mate kōuiuri i inga ai a Koro Te Uirangi Waikerepuru. Tēnei a ngā purapura o Te Tai Auāuru te kawe nei i a Koro Te Uirangi ki ngā mūmū ki ngā āwa o te motu ki reira maioa ai. Ko te kaupapa matua, me kī te kaupapa tūranga-i-o, ka kawea atu rā e te purapura te ari mate, te kawe mate o Koro Te Uirangiwai Kerepuru ki te ao, ki Te Matatini, ki roto o Tāmaki Makaurau. Nā, he hōnore nui nōku, ka kawea te teina o Uirangiwai Kerepuru, tērā o ngā atamira nui o tātou, o te ao Māori, i te mea he tangata tino rongonui a Koro ki te tatari wāhi, otirā. Otirā ki te motu katoa.
Ko te hau manaaki o Taranaki Maunga tēnei, te amo, te hiki ake nei i a ngā purapura o te tai hauāuru ki te pae o Te Matatini.
Tēnei tau kei te noho mokemoke te purapura, tō mātou kuia tērā mere iwa, kua ngaro. Ra ko Korohuirangi ano ra kua ngaro, ko ia te teikauna i nui o Taranaki tangata kua ngaro. No reira ko raua tera i ara i a matou i roto i nga tau ki nga matatini a huri noa i te motu. Engari i te tau nei kua no mokemoke raua te purapura, a engari na raua ano ra te purapura i waka to ki roto i a matou. Koia ko te reo me ona tikanga te reo o Taranaki me era o nga ahuatanga.
Ko Mokemoke te oa aere mō ngā kaiaka i roto i ngā tau ruarua nei. I tēnei wā e āmio ana te hauora o te kotahitanga.
Kua roa taku ngaro i tēnei o aku kapa, ā, heoi, he mīharo, mīharo kau ana te nō tahi. ki ki aku ki taku whanau ā te hoki mai me tērā mea anō hoki te kawe i te kaupapa hei koira te mea nui māku mā tātou katoa ā he kawe ka tika ā i ngā kōrero me ngā oati ā koropiro ā he waka wāriki ia ki mua i te aroaro ā kapa ka tahi ka rua te aroaro o te ao. Kāri kō atu, kāri kō mai i te reo rangatira. Ko te reo tonu te mana mauri o te ao kapa aka.
I tēnei tau, e rua pea ōku tino wawata. Tuatahi ake, kia kawe atu rā te mate, te hari mate o Korotehurangi ki te ao, i roto i ngā tikanga. A kuia ma koro ma. Ko te mea tuarua, kia tika te waka ua i te reo ki runga i te atamira o te matatini. A koia ko te tetehi o nga mea nui ki a koro Teiwirangi ko te waka ua ua tika a i te muta o te maunga nei o Taranaki. Kia mau ki te rangimārie i nga wa katoa. Ka tika ra te korero kia tau te rangi mārie ki runga i nga kapa aka katoa puta noa uri noa. Kia waipuketia e tātau ko Te Matatini ki roto o Tāmaki ki te aroa nui ki te manaakitanga o te whatumanawa. Rauru Broughton, Te Reo o te Uru.
Pūkana wakarunga, pūkana wakararo, ko ngā purapura o Te Tai Auāuru tēnei e tangi nei, e tangi nei. e tangi nei. Ka roa hoki ki tēnei kapa, kātahi anō tātou ka rongo i a rātou e tuku mai ana i ngā roimata, i ngā kupu, i ngā whakaaro, i te aroā anō oki ki tēnei o ngā taueke a Koro Te Uirangi i mate i te wā o te rāui i tae mai ki runga i te motuwānui nei o Aotearoa. Nā kāre anō te iwi, kāre anō te motu kia whai wā, kia whai wā i ki te āta tangi i ngā tangi e ea ai tērā uatanga o te mamae i roto i te tangata. Nō reira e tika ana kia kawe atu i tōna, i tōna ii, i tōna wii, i ōna roimata, i ōna kupu ki runga i te papatū ngāwaiwai o te matatini hei tangi mā ngā iwi katoa. Nō reira, kei ngā purapura o Te Tai Auāuru tēnei te mihi kau atu ki a koutou, tēnā koutou. Na, i tēnei wā i te iwi ka tauri atu ki tēnei tino wahine e noho ana ki Porirua, ana ko Pānia Te Whaiho Marsh tērā, kia ū tonu mai ra, anei ra te pūrongo.
He uri a Pānia Te Paihō nō ngā kāwai hekeheke o Kahungunu ki Te Wairoa, Ngai Tai me Ngai Tūhoe. He māmā ia, tokorima ana tamariki, ā, he ngākau nui tōna ki te manaaki i te hunga rangatahi. For me, when I talk to the rangatahi, like I said, I'm talking to younger versions of myself.

I tipu ake a Te Paihō ki roto i te tāone o Porirua. He nui ōna piki me ōna heke i taua wā, engari i whai akoranga ia i tōna whakatupuranga me te mōhiotanga ki ngā tāmitanga i wheako ai ngā rangatahi, anō nei ki a ia hoki. Unfortunately when I was quite young I lost lost my dad to to suicide um and I learned a lot growing up

There's still younger versions of myself like that back down there. So in a lot of my kaupapa, the mahi, the core, like the po of it, comes from my, my hikoi and my journey that I had in Porirua. What I learnt back then, which unfortunately a lot hasn't changed. I te tau 2018, i tīmata ia i te kaupapa i tapaina, Wahine Toa Hunting, he kaupapa e whāngai mātauranga ana ki te hunga wahine ki te mahi aruaru me te kohikohi kai o ō rātou whānau. Oh so the bro was hunting and I'd see him go out and I'd come back and their mental health was a lot better and our freezers were full and I grew up urbanised as bro people think I grew up in the bush swinging on vines and stuff like no I grew up in the hood and I used to be like wow those ruffles are tough as you know hood as And then I'd see them come back and they'd fill the freezers up, but there was something yeah, that was happening out there. Their mauri would come back clearer, they'd come back sharper, and I was like, there's something in this, there's something in this. And when I started going out there, I didn't realise how detached from Te Taiwa I was, how detached from the ngahere I was, and how much I actually needed. I te tau 2021, i hono atu ia ki tētahi kāhui wahine Māori hei kaikōrero ki runga i te kaupapa i kīa nei ko Real Talk. He wāhi e āhei ai te tangata te kōrero i ana kōrero tūturu rawa atu, hei whakamana, hei whakakipakipa i te hunga whakarongo. So Real Talk came about by my friend Tania Carr. So her kaupapa was to share your real life journeys because that's where the healing is. Most of social media is just full of crap. We're all flexing this, we've got these bags, we've got these shoes, our life is so perfect, but behind the scenes everything's crumbling.

o te uru.
Ko au ko koe, ko koe ko au. Tēnā te tino taonga e rongo nei au, e pupuru nei e Pānia i roto i āna mahi. Kai te mārama keokeo ki ngā rangatahi me ngā taimaatanga kei runga i a rātou, kei runga i a tātou, te ange. E whakarongo pū ana ki ngā kōrero pono ei āraī i a ia i roto i ana maʻi, me pono ki te tangata e puna ai ko te tūturutanga o ngā maʻi. Nō reira rā kei te waʻine āta whakarongo mai ki te whenua āta whakarongo mai ki te iwi e pai ai tō āraī i roto i ngā i ngā kaupapa e wakaairetia ana e koe. tēnei te mihi, tēnā koe, oti anō rā, tēnā koutou e ngā kaikawe i ngā tini kaupapa pēnā i Wahinetoa Hunting. E te iwi e, ka tau ko te waka o te kupu o te uru ki konei. Ka tū ake tēnei nā Ami'i ki ngā reo Wirirangi anā ko te korimako o Taranaki, ko te reo Wirirangi o Wanganui, a Awa FM, ko te reo Wirirangi o Rangitāne. He mea tautoko tēnei tukunga i ngā uinga pūrongo e Te Māngai Pā o. Kua Laana Te Piki Broughton tēnei e mihi ana i te iwi, te kupu o te uru.